ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן אונז נאמבער זעקס און נײַנציק מיט רבי יוסף זאב בראווער, שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום ר' פנחס.
ס'איז אריינגעקומען א שאלה אזוי, יענער הייבט אן קורנעש, דער פארשטייט אז נארמאלערהייט אדרעסירסטו נישט קיין שאלות פון קאלס וואס קומען אריין אויפן טעלעפאן נאר וואס קומען אריין אויף אימעיל, און ער בעט זאלסט בכל זאת יא. אויפברענגען די שאלה, איך מיין איך וואלט אים קארעקטעד דעם איד אז דו נעמסט יא אסאך שאלות פון מעסעדזשעס, בעיקר מיין איך. ס'גייט זיין א חלק פון די תירוץ. אה אקעי.
וואו. ארייט, סאו לגופו של שאלה. סאו יענער זאגט, איך מיין די שאלה באשטייט פון, לאמיך איבער זאגן וואס ער זאגט, לאמיך נישט אריינלערנען, אז ער איז א. קודם זאג איבער און נאכדעם לערן אריין. אקעי, ניינצן יעריגע בחור וואס איז זייער אן אמת'ע מענטש, און האט נישט ליב צו נעמען טובות פון אנדערע מענטשן, סאו ער וויל נישט אריינגיין אין דיטעילס, זייער א אמת'ע מענטש, וויל נישט אריינגיין אין דיטעילס, און האט נישט ליב צו נעמען טובות פון אנדערע מענטשן, ער ברענגט א משל, א דוגמא, אויב איינער פרעגט א שאלה, און ער, דער שואל, פילט אז יענער ווייסט די תירוץ. און די סיבה פארוואס ער פרעגט אים די שאלה איז נאר עס חשוד אז יענער קומט אים פרעגן די שאלה ווייל ער וויל אים מאכן פילן גוט מיטן געבן די געלעגנהייט צו זאגן די תירוץ, ענטפערט ער ענטפערט ער יענעם שארף דו ווייסט די תירוץ? און דער שואל פירט אויס איך ווייס אז ס'איז נישט אז ס'איז נישט גוט אזוי און ער וויל וויסן וואס ער קען טון דערוועגן. עד כאן השאלה.
אקעי. המממ. סאו וואסטו געוואלט אריין לערנען איז די שאלה? כ'האב שוין געוואלט איך געוואלט ארויף ברענגען אז איך אויבן אויף איז דא אפאר שטיקלעך אקעי.
אמת'ע מענטש וואס האט נישט ליב קיין טובות. איז מיענינג די דוגמא וואס ער ברענגט אז וואלט גוט געווען איטש סיי וועלכע פון די צוויי פאר זיך אליין וואלט אים געשטימט וואלטן אזוי ווי געקענט עס פארענטפערן. טאמער ער פרעגט מיך א שאלה וואס ער ווייסט די איך בין חושד ער ווייסט די תירוץ. יא. אלס אמת'ער מענטש זאג איך אים דו ווייסט די תירוץ, און אלס איינער וואס האט נישט ליב קיין טובות זאג איך אים אויך דו ווייסט די תירוץ, ווייל ער וויל דיך מיר נאר טוהן א טובה יעצט, ער וויל מיר געבן די געלעגנהייט צו מאכן פילן גוט אז איך ווייס די תירוץ און זאג איך איך וויל נישט נעמען קיין טובות זאג איך אים דו ווייסט די תירוץ, אבער עגר נוצט ביידע אז ער סיי ער איז אן אמת'ער מענטש און סיי ער האט נישט ליב קיין טובות. און לויט דיך וואלטן ווען די צוויי זאכן געדארפט ארויסברענגען צוויי אנדערע רעזאלטס? נאר איטש פון זיי קענען ברענגען די זעלבע רעזאלט. אהה, מיינט ער טאקע דאס צו זאגן, אקעי. ווייל א אמת'ע מענטש, יא, קען זיין א אמת'ע מענטש אן קיין שייכות צו טובות. סתם אזוי, ער וואקט אויפן גאס, און ער זעט איינעם וואס האט א הוט, וואס האט א פלעק, און ער גייט צו אים צו און ער איז מעיר, אדער איינער קומט אים פרעגן, וואס זאגסטו צו מיין הוט? מיזער די נאכט. אמת'ע מענטש.
אמת'ע מענטש. און איינער וואס האט נישט ליב קיין טובות, יא, לאמיר זאגן אז נישט קיין קאמפלימענט, אבער לאמיר זאגן מען געבט אים, מען געבט אים עסן, מען געבט אים קליידער אנצוטון, מען ענטפערט אים ווען ער פרעגט עפעס, לכאורה דארף ער עס צוריק ווארפן, נישט ליב קיין טובות. איך גיי טון עפעס וואס דער שואל האט געטון, וואס זעט מיך אויס אז דער שואל האט געטון. אקעי.
סאו דער שואל הייבט אן די שאלה און ער טענה'ט אז איך ענטפער נאר קוועשאנס וואס קומען אריין אויף אימעיל און נישט קוועשאנס וואס קומען אריין פון פאון קאלס און פון דעם אליין זעה איך אז ער פראדזשעקט. אקעי. די מעין טים וואס ס'זעהט מיך אויס פון דעם שואל איז פראדזשעקשאן. פראדזשעקשאן מיינט אז ער לערנט אריין. ווארפט ארויס.
ער איז משליך. ער ווארפט ארויף, ער לערנט אריין, ער לערנט אפ, לערנט אריין מיין איך איז די בעסטע. אין יענעם. יא, ער האט אריינגעלערנט, ער טענה'ט אז איך ענפער נאר אויף זאכן וואס קומען אריין אימעיל נישט פאון קאלס, איז איך מיין אז די צוהערער ווייסן ס'איז אפילו נישט דא קיין אימעיל וואס מ'קען אריינשיקן פאר די. א שטיקל מיין טעקסט. אה, דאס קען זיין. סא ס'קען זיין ער האט געמיינט טעקסט. אבער ס'איז נישטא קיין סיבה אזוי צו טראכטן, ווייל איך בין מעיד אז ס'איז דא זייער אסאך פון די שאלות, ס'קען אפילו זיין רוב, יא, זענען שאלות וואס קומט אריין ביי.

און ער טענה'ט אויך אז ער האט נישט ליב קיין טובות. און איך וואלט געוואלט פראדזשעקטן אויף אים אז די זאך וואס די פארט אין אים, אקעי, אויב מיר רעדן דעם IFS לענגווידזש, די פארטס, אקעי, אזוי א מענטש איז צוזאמגעשטעלט פון אסאך פארטס, ער האט אין זיך א פארט וואס איז זייער זייער סענסעטיוו, צו פילן ווי איינער טוט אים א טובה, ער איז עקסטערע עקסטערע סענסעטיוו צו דעם, און די פארט באהאלט זיך אונטער די נאמען אמת, איך בין זייער א אמת'דיגע מענטש, נאט סאו שור. דו ביסט זייער א סענסעטיוו, היילי סענסעטיוו מענטש צו צו אזא זאך, און האסט נישט ליב קיין טובות, ס'קען זיין אז יענער וויל דיך בכלל נישט יעצט טון קיין טובה, און דאס איז בכלל נישט די. די קעיס דא, ס'איז בכלל נישט די קאנווערסעישאן דא, נאר דו ווייל דו ביסט זייער סענסעטיוו מיינסטו אז יענער וויל דיך טון א טובה, יא, קענסט די באקאנטע, איך קען זיך נישט אפילו אמאל ארויפגעברענגט דא אין אונזער שמועס, ס'איז דא די ניגון פון ליפא שמעלצער פון די גראז שניידער, יא, סאו דאס איז די זעלבע פוינט, ער פארציילט דארטן אז איינער איז אריבערגעגאנגען, איינער זיצט זיך ביי זיך אין דירה און ער זעהט ווי זיין גראז איז זייער זייער הויעך, און דעם שכן האט זייער שיין געשניטן זיין גראז, און ער טראכט אקעי לאמיך אריבער גיין צום שכן און בעטן פון אים אפשר קען ער בארגן דעם גראז שניידער, און אויפן וועג בשעת ער גייט אריבער צו דעם צו דעם גראז שניידער האבן כל מיני פארטס אנגעפאנגען ארויף צו פאפן אינעווייניג אין אים, און איין פארט זאגט אים ווער זאגט ער גייט דיך עס וועלן בארגן, איז ארויף געפאפט א אנדערע פארט און געזאגט ווייסטו וואס

און ער, אַשטאָט צו בעטן פֿון יענעם, איך קען פֿליס באַרגן דײַן גראָזשנײַדער, זאָגט ער אים, אַפֿילו מײַן גראָזש זאָל זײַן גרױס ביזן הימל, דאַרף איך נישט דײַן גראָזשנײַדער, טו איך נישט קײן טובֿות. סאָ דאָס איז מער װײניקער װאָס ס'קומט פֿאָר מיט אונדז, װען סערטען סענסיטיװ, הערט, װאָונדעד, פּאַרטס, בורדענד, עכטע צעקלאַפּטע פּאַרטס אינעװײניק אין אונדז קומען אַרױף, סאָ הײבט עס אָן דעװעלאָפּן בײַ אונדז אַ געװיסע ביהעיװיער װאָס יענער רופֿט אָן. זייער א אמת'דיגע מענטש אן אריינגיין אין דיטעילס, און ער האט נישט ליב קיין טובות, און אויב ער האט די מינדעסטע חשד אז יענער מיינט עפעס, דיין מינדעסטע חשד קען זיין סך הכל דיין אייגענע פלעינע סענסיטיוויטיס וואס האט גארנישט צו טון מיט יענעמ'ס ריאליטי. נאך א הערה לגבי אמת, ער רעדט פון א אמת'דיגקייט, ס'שטייט אז אז ווען די אייבערשטער האט געוואלט באשאפן די וועלט זענען געקומען די מלאכי האמת און געזאגט,

אין אנדערע ווערטער, אמת וואס ארבעט נישט פאר דיך, אמת וואס מאכט דיך זיך צוקריגן מיט אנדערע אדער זיך פילן אנקאמפארטעבל מיט אנדערע, איז נישט קיין אמת וואס דו ווילסט ארבעטן מיט איר, אויך איז א אמת וואס דער אייבערשטער לערנט אונז אויס אוועקצואווארפן די מין אמת. און יעצט קום איך צוריק צו די סוף פון זיין מעסעדזש וואס ער האט געלאזט, ער האט געזאגט, איך ווייס אז איך קען לעבן סאך בעסער, איך וויל נישט זיין אזוי, איטס נאט רייט טו ליוו לייק דעט, אין אנדערע ווערטער, דו טרייסט נישט צו סודזשעסטן דא אז דו האלסט אז ס'איז אקעי יא ליב צו האבן טובות, אדער צו זאגן אז ס'לוינט זיך צו מוותר זיין אויף אמת, לייק, ניין, דו זאגסט אז איך ריעלייז, יא, די וועג וויאזוי איך פראדזשעקט, יא, איך האלט נאך אינמיטן פראדזשעקטן, איך ריעלייז אז דאס איז נישט אמת, און איטס נאט אבאוט דאס אז איך האב נישט ליב קיין טובות, איך ווייס אז עפעס אנדערש דרייווט מיך דא, און דא הייבט זיך אן אונזער שמועס פנחס, וואס קען זיין די עפעס אנדערש וואס דרייווט אזא מענטש? פארשטייסט? יעני וואס? יעני וואס? וואס ס'קען זיין אז ס'דרייווט אזא מענטש איז סענסעטיוויטיס, לייק צייטן אין די פעסט, וואס יענער האט דיך נישט געוואלט בארגן דעם גראז שניידער אדער ווייס איך מיין יענט דיך נאך נישט צוריק געגעבן די האמער אדער ווייס איך מיין לייק די ביסט אין די פעסט געווארן אפגעבריט און און איך געב א קליינע דוגמא יא ס'קען זיין כל מיני אנדערע זאכן אבער ווען די בעטסט אונז איך ווייס אז איך קען ארבעטן אנדערש און איך ווייס אז איך קען לעבן בעסער מיין אינוויטעישן וואלט געווען לאמיר טרייען צו פארשטיין ווען איז די אמת'דיגע פארט

אין אנדערע ווערטער, אויב איך וויל פראדזשעקטן, איך קען געבן א זאג, אקעי, ס'קען זיין אז ס'איז געווען וועגן דאס אדער וועגן יענץ, אבער ס'קען אויך זיין גאר אסאך אנדערע זאכן וואס פארוואס די. איך וואלט אים אינווייטעד, וואס איך וואלט געטון ווען איך וויל ארויסגיין פון די פראדזשעקשאן, איך וואלט אנגעטון צוריק מיין טערעפיסט היטל אדער מיין האוסט פון די פאדקעסט היטל, יא, וואס איז לאו דווקא פראדזשעקשאן. וואלט איך אים עוואוידעד, לייק, לאמיר זיך אביסל בעסער באקענען מיט די פארטס, לאמיר זיך אביסל בעסער באקענען מיט די, מיט די פוש אינעווייניג אין דיך, נישט ליב צו האבן טובות, די סענסיטיוויטי קעגן באקומען טובות, אדער די אמת, לייק, וואס טרייט די פארט צו טון פאר דיך, ווי אלט איז די פארט, ווען נאך ווי די פארט זייער זייער עקטיוועטעד וואס וואס וויל די פארט וואס טרייט וואס טרייט די פארט צו עקאמפלישן וואס האט די פארט מורא גייט געשעהן אויב ס'גייט נישט אזוי שטארק וואטשן אויף דיין אמת און אויף דיין ליב האבן טובות וואס גייט געשעהן וואס גלייבט די פארט יא ווייסט איך מיין כל מיני אזעלכע מינע שאלות וואס איך וואלט געפרעגט און און איך וואלט געטרייט אקעי אבער דאס איז שוין מער אין א טעראפיוטיק וועג, וואלט איך געטרייט דו זאלסט פארשטיין סך בעסער די פארט. ווי בעסער דו גייסט פארשטיין די פארט, גייט די פארט זאגן, אםם, ס'איז נישט איך וויל נישט ליב האבן טובות, איך וויל שא מאכן אז מען מאכט מיך נישט נערוועז, אדער, בעצם מען מאכט מיך נישט באמת נערוועז. ס'קען גאר זיין, כ'וועל דיך געבן א דוגמא פון א גוטע קאמפליקעיטעד פארט, קען גיין אזוי ווי, בעצם

האט דעוועלאפט א גאנצע וועג וויאזוי זיך אפצומעסן צו ער איז ווערד אדער נישט ווערד לויט וויפיל בחורים מ'קומט אים פרעגן אדער צו מ'קומט מער צו אים ווי צו אנדערע וכו' א גאנצע קאמפליקעישן. יעצט ס'קען אסאך מאל זיין אז ס'איז דא א פארט אין דיך וואס וויל נישט זאלסט טון דאס, ער טוט עס די פארקערטע וועג לייק קום מיך נישט בכלל פרעגן לייק טריי מיך נישט צו מאכן גוט פילן בכלל אויף צו קומען. כ'מיין, כ'ווייס נישט ווען עס איז, כ'מיין ס'איז דא אזא בחינה ווי דאס מאכט, לאמיר זעהן רגע וואס וויל איך זאגן, אז טאמער ער, אז איך קען נעמען א טובה, איך באקום א טובה, איז משמע אז איך בין א נצרך, ווייל ס'האט מיך געגעבן עפעס וואס כ'האב פארדעם נישט געהאט, און איך קען נישט דערהייבן צו זיין א נצרך, אדער ווייל ס'קומט זיך מיר נישט, איך דעזערוו עס נישט, אדער ווייל איך בין נישט גענוג קאמפארטעבל מיט מיר אליין און איך וויל נישט זיין, כ'קען נישט זיין וואלנערבל. האסט עס געזאגט, האסט עס אזוי גוט געזאגט, א הארד טיים צו זיין וואלנערבל וועגן מעני ריזענס, ס'קען זיין כל מיני ריזענס אין די וועלט וואס מאכן דיך האבן די הארד טיים צו זיין וואלנערבל, יא זיין וואלנערבל מיינט זיין שוואך אדער ווי אפען, יא אפען אזוי ווי מ'זעט מיך, מ'זעט מיך, זעט מיך אז איך בין א נצרך.
יא, אז טאמער שמייכעל און כ'האב באמת הנאה פון דער קאמפראמט איז טייטש כ'האב עס געדארפט, וואס דאס זאגט אז איך האב כ'האב געהאט דא א צורך, איך בין א נצרך, און מיר יא, מיר ווילן נישט געזען ווערן אזוי. יא, ס'איז דא א פארט וואס איז פאר אים זייער וויכטיג צו זיין זייער אינדעפענדענט און שטארק און און פילן אין קאנטראל, און איך קען מיך נישט, איך דארף דיך נישט האבן, מאך מיך נישט פילן ווי איך דארף דיך האבן, פארשטייסט? אהה. יא, דאס איז אין קורצן די וואס עס זעהט מיך אויס. בעט שוין איבער דעם שואל פאר די אביסל צינישע פראדזשעקטנדיגע וועג וואס איך האב גענומען היינט, אבער איך וואלט ארויסברענגען די פוינט פשוט. און די אמת איז.
איין מינוט, אפשר בין איך אויך דער וואס וויל נישט קיין טובות און לייק. אויף דעם מין וועג בין איך דאך אויך, איך מעג דאך פראדזשעקטן, יא, איך בין, איך גיי יעצט אריין אין דעם שארפן, לייק, אמת'דיגן, קום מיך נישט זאגן אימעיל אדער פאון אדער וואס דו ווילסט זאגן. אז די אמת איז אז ס'איז א חלק פונעם לעבן, נישטא אזא זאך ווי מ'דארף נישט קיין תירוץ, ווייל אונז זעמער אייביג אנגעוויזן אין אנדערע מענטשן פונקט ווי אנדערע מענטשן זענען אנגעוויזן אין אונז. די גאנצע עקזיסטענץ איז איין גרויסע נעץ פון געבן און נעמען געבן און נעמען, אוודאי איז עס זייער געשמאק צו געבן, אבער מען איז פאקטיש דארף מען נעמען אויכעט, ס'איז ס'איז נישט מען דארף ווען מען וויל, ס'איז און ס'גייט נישט אנדערש, מען קען מאכן פשעטלעך ביי זיך אליין, איך קען מיך אליין אויסרעכענען אדער פאפן אדער נישט טראכטן דערפון, אדער עס אויס'חשבונ'ען אויף א גאנצע וועג אז כ'האב נישט גענומען, אדער בקיצור, אזוי די אונטערשטע שורה, די וועלט באשטייט פון נעמען און געבן, געבן און נעמען, נישטא קיין ברירה, אזוי האט די אייבשטער געמאכט די וועלט. זייער זייער זייער גוט, די וויכטיגסטע פוינט פון די גאנצע שמועס האסטו יעצט געזאגט. שכח.
אין אנדערע ווערטער, ווען ער זאגט איך וויל לעבן אין א אנדערע וועג, איך ווייס אז דאס איז נישט די ריכטיגע וועג, אז ווען איך האב די מינדעסטע חשד אז יענער וויל מיך טוהן א טובה דא, איז גיי איך איהם צוריק ענטפערן אין א ווילדע וועג, און אין אונזער שפראך וואלט מען עס אנגערופן, ס'איז דא זאכן וואס זענען אדעפטיוו, און ס'איז דא זאכן וואס זענען מאלאדעפטיוו. ס'איז דא ביהעיוויערס וואס האט א מענטש האט א געוויסן חוט השדרה, א געוויסן קאנפידענס, א געוויסע כבוד פאר זיך אליין, א סעלף עסטיעם, און דעי כבוד, דעי קאנפידענס, לאט נישט אז מען זאל מאכן פירים פון אים, לאמיר רעדן אידיש, יא? שוין עכט נישט אדער. און דעי חלק קען זיין אדעפטיוו און ס'קען זיין מאלאדעפטיוו. ווען ס'איז אדעפטיוו איז עס באטאמט, האסטו נישט, האסטו נישט, די ווארט אדעפטיוו מיינט א זאך וואס דו קענסט זייער גוט אריינברענגען ס'מאכט סענס מיט דיין גאנצע לעבן און ס'מאכט סענס מיט די וועג ווי אזוי דער רבונו של עולם האט אויסגעשטעלט די וועלט, און דעמאלטס פילסטו אויכעט זייער גוט. די גרעסטע באווייז אז דיין היי לעוועל פון סענסיטיוויטי וואס דו ליבסט אמת אדער איך האב נישט ליב קיין טובות, די גרעסטע באווייז אז דאס איז מעל אדעפטיוו אז ס'איז נישט גוט און אז דו ווילסט עס טוישן, איז דאס אז דו האסט עס נישט ליב און דאס אז דו ווילסט טשעינדזשן, דאס אז דו פילסט דיך נישט באטאנט מיט דעם. אין אנדערע ווערטער האט ער דא באקומען זייער זייער א קלארע גיידענס אזוי ווי זייער א קלארע וועג צו קוקן אויף זאכן פון דיר ר' פנחס אז די אייבערשטער האט באשאפן א וועלט ווי אונז דארפן צוקומען צו מענטשן און אונז דארפן ארבעטן מיט מענטשן און אונז דארפן זיך אפגעבן מיט מענטשן און זיך פארשטיין מיט מענטשן און נאר ווען איך גיי טרעפן א באטאנטע בעלענסד אדעפטיוו וועג וויאזוי אויך צו קענען באקומען און זיין אינוואלווד מיט מענטשן, דעמאלטס גיי איך קענען זיין א חלק פון דעם אייבערשטנ'ס וועלט, אבער אויב גיי איך האבן זייער א היי לעוול פון סענסיטיוויטי א גאנצן צייט וואס גייט מיך נישט לאזן, איז גיי איך נישט קענען זיין אינוואלווד, איך גיי נישט קענען פארטיסיפעיטן אין דעם אייבערשטנ'ס בריאה, אויב איך גיי מיך לאזן פון כל מיני ענגקייטן און לייק יא. וואלדיג.